Hello DVC a zohtu nan zate lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawngpang ka rak chim lai. Hakha Vontu Maung Certual i Mita zili tliknak rualrem tein phah dingmi cu Minister Pu Paul Minthang nih zohfelnak a tuah. Chin Ramkulh Social Affairs Minister Pu Paul Minthang nih Hakha Vontu Maung Certual ah Meter zili tliknak rualrem tein phah dingmi cu January thla ni kul le ni nga ah zohfelnak a tuah tiah thawng kan theih. Hi vantumawng certual i meter zali tliknak rualrem tein phah dingmi cu Minister Pu Paulo Minthang nih rian an thawk ning le an tah ning a dik le dik lo zohfelnak a ngeih. Hi tuahnak dingah Pi Ṭhawngsuh Budget Nwe thongkhat le sawm ngai in Reva company nih tender a hmuhmi a si i January thla ni kul le ni hnih in riamhma an domh. June thla chungah dih dingin timhlamhnak an ngei tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Mindat pengkomh chungah Mindat peng hi vawlei lei buaibainak a tam bik a si. Chin ramkulh Mindat pengkomh chung khua vialte lakah Mindat khua hi kum thong hnih le kum kul chungah vawlei kong le inn hmun kong ah buaibainak a tam bik tiah Mindat pengkomh palek zung in thawng kan theih. Vawlei le hmun kong buaibainak cu pupa ram kong alhniarnak, a dikmi hmun ngeihnak ca um loin vawlei hmun zuar le hmun ngeimi nih midang hlen riangmang in zuar ti bantuk a tam bik a si. Mindat pengkomh chung kum thong hnih le kum hlariat in kum thong hnih le kum kul tiangah Kampalep peng chung in vawlei hmun kongah buaibainak sual phun sawmthum le pahnih le Mindep peng chungin vawlei hmun kong buaibainak solphun, sawmkua le pakua a um tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Tidin inn ah COVID-19 mizaw minung hleithum an dam cang caah chuahter an si. Chin ramkulh Tidin inn ah thlopmi COVID-19 mizaw minung hleithum cu an pum cungah zawtnak hrik a um lo caah Sii-inn in January thla ni kul le ni nga ah chuahter an si cang tiah thawng kan theih. Hi chuahtermi hna cu leng ah chuahter colh loin innchung ah ni sarih chung khumh-er an si lai. Chin ramkulh Tidim sii-inn ah COVID-19 mizaw pa pariat le nu pakua lawng an tang cang i nihin tiang ah an ngandamnak a ṭha rih. Ngandamnak zung rianṭuantu minung pakhat COVID-19 zawtnak aa chawnhmi zong January thla ni kul le ni nga ah Tedim sii-inn an phanhpi i thlop cuahmah a si tiah thawng kan theih. Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ramchung ngandamnak lei rianṭuantu hna cu January ni kul le ni sri ah a voi khatnak bik COVID-19 i khamnak si chunh an si lai. Hi kong he pehtlai in Pyithawngsung ngandamnak zung COVID-19 i runvennak phuṭhen lutlai Doctor Khin Khin Ci nih a voikhatnak bik ah papek in COVID-19 i khamnak si chunh dingmi hna cu ngandamnak lei rianṭuantu hna an si lai. Cun rammi a tangmi hna hi an dihlak aa ruang in voikhat ah maw kan chunh hna lai asiloah COVID-19 aa chawnhmi an tam deuhnak pawl dah kan chunh hmasa hna lai timi tu cu biachahnak kan tuah kho rih lo tiah a chim. Ram caah biapi in a rian a ṭuanmi Pi Ṭhawng Suh cozah lutlai hna le Pi Ṭhawng Suh hluttaw palai hna cu COVID-19 i khamnak si chunh dingmi chungah a pahnihnak papekmi an si. A pathumnak papek in chunh dingmi hna cu COVID-19 nih a chawnh khawh deuh dingah ruahmi hna an si lai. COVID-19 i khamnak si a voikhatnak chunhmi hna cu ni kul le ni riat a rauh hnuah a voihnihnak chunh ṭhan an si lai. India ram nih kuatmi COVID-19 i khamnak sii nuikhat le cheu cu minung sing-sarih le cheu chunh an si lai. COVID-19 i khamnak sii a phan tharmi a um ahcun minung i zoh in chunh a si lai tiah Pyithawngsu ngandamnak lei zung nih a thanh. Phakan peng Lungkhin khuate komh Lungkhin sii-inn ah COVID-19 zawtnak in pa pakhat cu January ni kul le nali zinglei suimilam pakhat ah a nunnak a liam tiah Lungkhin sii-inn lutlai Dr. Caw Myo Htun nih a chim. A nunnak a liammi hi Lungkhin khua a hmatle sang ah khua a sami kum sawm riat le kum thum a upa cangmi a si. Doctor Cho Myo Htun nih January ni kul le nihnih ah thawchuah aa harh tiin sii-inn ah an ratpi. A ngandamnak kan chek i COVID-19 positive a si. Caan sau zohkhenh manh loin January ni kul le nili zinglei ah a nunnak a liam tiah a chim. Tutan a thimi he cun Phakan peng ah COVID-19 zawtnak in a thimi pahnih an si cang. Phakan peng Lungkhin khua hi cozah nih stay at home nawl a chuahnak a si i COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zanga le hleiruk an si. Cu chungah a tam deuh cu sii-inn in chuahter an si cang i minung sawmriat le pakua sii-inn ah zohkhenh an si. Kachin ramkulh ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zariat le sawmriat le pathum an si cang tiah DVB nih a ṭial. Chawdaw peng Timma khuami minung hleiret launak kong cu nihin tiang hlathlainak fiang a chuah rih lo caah committee ser in pehzulh an timh. Timma khuami minung hleiret launak cu upadi ning tein biaceihpiak ding le tawlrelpiak dingin thonghnih kum kul December ni kul le nihnih ah minung sawmnga nih min an thut i Myanmar ram president le ruahnak petu sinah an kuat. President U Win Myint nih Hi sual phun cu hlethlainak tuah dingin nawl a chuah caah Maro-u pengpalek nih mit in a hmutu tete pathum sinah kal in hlethlainak an tuah tiah thawng kan theih. Hi kongah Myanmar ram cozah ralkap chimphuannak nawlngeitu Bu Hmu Cheu Zaw Min Htun nih a tlangmi minung hleiriat hi Myanmar ram cozah ralkap nih an tlaih hna timi tette fekfuan a um lo ahcun kapkhat lei lawng ruat in sual i phawt awk a si lo. Tette fekfuan a ummi belte cu zalong tein report tuah khawh a si tiah lehnak a tuah. Hi minung hleiriat cu Chapdaw peng Ṭawngsi tlang ah hmun a khuarmi ralkap nih an tlaih hna i nihin tiang an thawng theih a si lo tiin tantakmi chungkhar hna nih an chim tiah RFA nih a ṭial. DVC a zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. January ni kul le ni sarih zaanak an i tong ṭhan te hna lai.